Тоҕо бэрдэй да бу маннык буоллаҕына, арааһа, ойуурга, искэ хонуһубут да тугуй дуу диэн да ыксаатым. Дьэ, кыһыы да буолар эбит диэн бараммын, баран истим, баран истим, онтон утары ыт кэлэн иһэр. Сүрэҕим хамылаһыста, ытыыр курдук гынар. Киһи аҥарарын курдук хайдах эрэ ытыыр, улуйар ыккардынан чугаһаан истэхпинэ, арай Онто уйаһа хай үрдүгэр арай үрдэ ытым. Арай биирдэ. Арай биирдэ. Арай биирдэ.
Арай биирдэ бииргэ бултаһар эдэр уолум Дималыын тыалы ыһырыттыбыт. Дьэ, көһөр күн буолла биир бастакы үүтээммититтэн анараа икки сүүтээҥҥэ көтөл аттаахпыт онтубутун ол диватыгар холбоон һымалары онно ындам бараммыт дьэ көһөн истибит сэргэлээх диэн доводчо уһун үөһэ өттө от үрэх аллараа өттө көҥүстээх үрэх баар онон айаннаан истэхпитинэ биир иһиргэ тумус баар Ол мыраан анныгар. Ол тумуска мэлдьи улардар баар буолааччылар. Ол иһин мин улардаах тумус диэн ааттыыр этим аны. Вот. Онтубут онно тиийбиппитигэр арай көрбүппүт хабыс саҥа дьэ бу сарсыарда киис туораабыт. Хоту диэкки, мыраан диэкки. Кытыыта бүтүннүү мыраан. Чэ, хайалар диэххэ сөп. Онно Хото өттүттэн эргэлээх үрэҕэр элбэх баҕайы үрүйэлэр киирэллэр. Бары туруору соҕус аппалаахтар, довольно чыкыннаахтар, сиһиктээхтэр. Киһибэр эттимэн, кытылаттаах киһи, ымалардаах киһи дьэ бара тур уонна ол үүтээммитигэр тиийэн онно ыал буола тур диэн буолла. Мин буоллар бу киһи ырсан көрүөм диэн. Ол Димаҕа ытан солдьут диэн ыты илдьэ сылдьабын. Уонна биир бэйэм ытым баар. Өптө баран Дима суол устун бара турда. Мин буоллаҕына туорааммын дьэ били суоллаатыбыт били кииспитин. Онтубут хайа тэллэҕэр тиийэн баран сразу үөһэ диэкки барда, хоту диэкки. Ону сан таҕыстыбыт. Үөһэ дьэ сиһик буолла. хойуу мас буолла, дьэ барыы ыттарым сиһиги аннынан баран хаалаллар. Мин буоллаҕына аттаах киһи биллэн турар баппаппын сиһиги аннынан, ол иһин онон-манан эргийэн, ыраас сири булан, дьэ харайбакка харахпын маска Тыртатыыттара сыһа-сыһа дьэ бар да бар. Дьэ баран иһэр кииспит, баран иһэр, арыт үтүрэбин уолларын, онтон дьэ ыт суолун булан көрөбүн, хайа киис баар да, көрдөхпүнэ баар, оо дьэ бэрдэбит, аты һэни иһэллэрэбит диэн буолта. Онтон арай биирдэ икки да хас төрүйэни туораабытым кэннэ көрбүтүм, арай биир эрэ ыт суола баар. Аха, биирдим ханна барбыт баҕайыный диэн. Дьэ уоллар истим. Доводче буолла, время баран иһэр. Онтон үөһэ тахсан олох хоту диэккэ бардым. Хайа үрдүгэр тахсан киспит. Оо, дьэ онно дьэ эчи маһа, ото хойуута, ычыкына, сиһигэ элбэҕэ. Дьэ накаас. Дьэ онно өссө хас төрүйэни туораатыбыт, төптөрө эргэлэх диэки киирэр, онтон эмиэ хоту диэкки барар. Чэ оннук бар да бар, батыс да батыс, уох да уох, дьэ эбилигин үрүө, эбилигин таһаарыа маска дии-диибин дэбин, кэтэһэ-кэтэһэбин бар да бар. Оо дьэ онтон көрбүтүм дьэ чоһуйбун көрбүтүм пахай эбиэт бириэмэтин бэлиэр ааспыт. Күммүт уже аллара диэки хайыһан барда. Тыый, доҕордьо, бу маннык ырыых баҕайы аһаатар үрэхтэн тиэйэн аҕаллыбыт. Онтон нэһиилэ ыытым уонна кииһим уолум булан эмиэ дьэ батыһа аһатаатым. Тоҕо бэрдэй да бу дьэ маннык буоллаҕына арааһа ойуурга, һиискэ хонууһубут да тугуй дуу диэн дьэ ыксаатым. Оо, онтон дьэ эргэлээх диэкки барыах курдук буолла. Киһим ол гынан баран эмиэ үтэ хаалла. Оо, онтон дьэ күнүм уже мас төбөтүгэр ыйаныах курдук буолла. Чакабис, түүннэтиллииһи. Дьэ мин аккаастанаммын ыраас сири буламмын, биир үрүйэ баһын булан, Эргэлээххэ киирдим. Ол киирэн бараммын уол устун дьэ били икки сүүтээммитиэкки бара турдум. Онно көрбүтүм ээ Дима аттарын уолларын кэнниттэн ыт барбыт. Били мин биир ытым онно аккаастанан киирэн эмиэ Диманы батыһан бара турбут эбит. Дьэ кыһыы да буолар эбит диэн бараммын баран истим, баран истим, онтон өссө даҕаны икки тоҕойу аастым. Аны улахан баран истэхпинэ утары ыт кэлэн иһэр. Суолдьут эбит. Кэлэн иһэр, утары уол устун сүүрэн иһэр. Онтон чугас миэхэ кэлэн баран миигин өрө хантайан көрө-көрө арай улуйда. Чэ мин просто сүрэҕим хамылаһыста. Ытыыр курдук гынар. Дьэ Киһи абарарын курдук хайда эрэ ытыыр, улуйар ыккардынан ханна сүтэ сылдьаҕыный, ханна баран хааллыҥ бу, тоҕо кэлбэккиний диэ эбит курдук. Дьэ хайдах эрэ оннук олох өйдөнөр баҕайы курдук. буолла. Оо дьэ, бырастыы гын суолдьут. олох Кыайан барбатым дьэ ыарахан дойду эбит. Киһи олох кыайан сылдьыбат дойдута иһирик баҕайы ойуур, эчи аппалара эчи туруорутун, ыраах баайын эргийэҕин гынаҕын, маһаха ойуутукатын сиһигэ. Дьэ киһи буруйдаах эрэ киһи дьэ киирэр сирэ курдук. Дьэ онтон ытым Эргийэ биэрдэ даҕаны, иннибэ араадьы үүрэ турда. Баран истибит, добуочча бардыбыт эмиэ. Добуочча барбыппыт кэннэ ытым арай ол онно иннибэр көрөн иһэбин. Ырыых иннибэр баран иһэн арай туорайдым ыраан диэки. Уонна киирэн ойуур иһигэр ыстаҥалаан киирэ хаалла. Тыый, дии-дии баран истим. Тииҥ хачы гына үрүнэ иттэ быгылаах дии санаатым. Баран истим, баран истим, онтон ол туораабыт уолугар чугаһаан истэхпинэ арай онто үөһэ хайа үрдүгэр арай үрдэ ытым. Оо да бу тоҕо да үһүрэй да бу ыраах итиччэ ыраахтан тииҥ хачыгыр үрүнэ истэр. Айыы эмиэ хайа үрдүгэр тахсыах бэйэкэм дуо диэн мин дьэ уже түөттүүр буолан эрэр бириэмэ. диэн сүрэҕэдьиһи-үрэҕэдьиибин бардым. Аҕыйахпына итиччэ уолдьутол ытаабытын, хоҥообутун кэннэ э дьэ бараммын дьэ эмиэ окко-маска таҥаспын тыртатыыта сыһа-сыһабын дьэ үөһэ хайырдыгар таҕыстым. Онтон ыппын көрдүм, уоллаан тиийдим. Арай чугаһаан истэхпинэ көрбүтүм, арай киис суола баар. Тыый, доҕор бу хайдах ити атын киис суолун түргэ маайтык буола оҕуста, дьэ дьиктитин дии-диибин такамарамын тиийдим, ытым арай маһыра турар. Үрдэ үк паайамас. Хайа хайа маһа ол сыанан үрдүк паай буолааччы тииттэрэ. Көмнөхтөөх туох да көстүбэт курдук, онтон тиийэммин аппын баайамарамын, дьэ тула эргийэ-эргийэбин көр да көр, Онтон дэнэһиилэ мутук быыһынан аамай оройугар хойуу баҕайы мутукка киис дьэ онно саһан олорор эбит. Ук, сиэдиэн бараммын хайахпыный дьэ уолдьуппун ыламмын тутаары баайаары гыммытым туттарбат, куота аһатыы сылдьар. Буолан баран дьэ хайдаары албыннааммын кинини туттум уонна баайан кэбистим маска. Дьэ ол кэнниттэн Биир өттүгэр буоллаҕына маннык томтор баар өссө хайа хаамай оройун томторо. Онно таҕыстахпына били маһым төбөтө арыый чугаһаабыт курдук буолар уонна били ойоҕоһуттан көстүү буолар. Онно такхан бараммын дьэ арыый ырааһырдаммын, кииспин көрөммүн дьэ туоһапкабынан ытан түһэрдим. Дьэ дьикти үчүгэй баҕайы Хап-хара, кырымахтаах, били баргузин иэркиистэрэ буолар аһа. Ол аһахха мин баргузин эҥин диэни һуа эбээт диэни сөбү билбэппин даҕаны. Көннөрү били бэйэм таайаммын дойҕохтуубун инньэ диэн. Дьэ үчүгэй диэн оо дьэ үөрүү-көтүү буолла. Күммүт олох мас таба өттүттэн ылдьа аллара түһэн киирэн барда. Дьэ ыламмын Уолдьуппар кииспин дэлби халаттым, хаанын дэлбим эрэйдим, толоруйдум, аатар сиэппэр тугу да уктубатах эбиппин, саахар даҕаны, килиэп даҕаны туох да уктубатахпын, дьэ көннөрү имэрийэн дьэ хайҕаатым, оо дьэ тоҕо да бэрдэ этэ бу өйдөөх маладьыасна эккэнэбит диэн. Бу буоллаҕына кини өр баҕайы уоллаан тиийэн эрийэн ырык байханнары дьон баран төптөрү эргэлээх үрдүн диэки киирэн испит киһи Итэн таһаарбыта эбит маска. Ол кэнниттэн миигин «О, ханна үтэ хаала» диэн ити эргэлээххэ аллара түһэн уолга киирэн баран миэхэ утары кэлбит. Тыллаары, этээри эбит аны санаатахпына. Дьэ итинник дьэ ыт дьикти өйдөөх буолар эбит. Дьэ солдьут дьэн чахчы уолуччу ыт этэ. Наһаа элбэх кииһи биһиэхэ булан биэрбитэ, үрэн биэрбитэ. Оо, убай-алах, киһи курдук өйдөөҕүт. Дьэ, ыт итинник буолар эбит. Арай биирдэ. Арай биирдэ. Орун өйдүүр.